Maonero angu ndeekuti nyaya dzinochekuita neupfumi dzinofanira kukurukurwa nemitauro yemunyika muno kuti vanhu vakurumidze vaibata kuti pave nenosocial contract muchirungu kana kuti kunzwanana pakati pehurumende nevanhu vayo zita rangu ndinoitwa nigel jack ndiri mutori wenhau journalist muchirungu uye kuti ndinoona nyaya dzekugadzira zvirongwa zvine chekuita nekufambiswa kwemashoko atingati maprograms ino program yatiri mairi inonzi something special ndaiitira kuti tinge tichitaura nyaya dzine chekuita nekufambiswa kweupfumi nhasi da kutaura panhau yemaspecial economic zones maspecial economic zones inzvimbo dzine dzakatarwa nehurumende kuti pange pachiitwa bhizimisi bhizimisi rinenge richiitwa nenzira dzakati siyanei kusiyana nemaitirwo aragara achiitwa munyika yemuno zvinoreva kuti mitemo ine chekuita nemabhizimisi inoita seinoti chinjei kana kuti shandukei kana kuti rerukei kana yakatarisana nevanhu vanenge vachishandira maspecial economic zones kazhinji vanhu vanoshandira maspecial economic zones vanhu vanenge vachitobva kunze kwenyika vari kubvawo kune dzimwe nyika vachiuya kuzoinvesta munyika yedu

palabor hatisi kuzonyanya kukubvunza kuti muri kuzvifambisa sei saka vanobva vapitipidzana kuuya munyika medu ndo yatinoti maspecial economic zones rimwe zita remaspecial economic zones anozivikanwa sema export processing zones kana kuti mafree trade areas asi zita rekuti special economic zone rinobva raita serinoita umbrella kana kuti rinokavha zvese zvine chekuita nemamwe mazita ayo

vanokurudzira vemapoka iwaya kuti kunge kuchiitwa maspecial economic zones munyika dzichiri kuda kusumukira atinoti madeveloping countries kuti pange pachiitika eh, investment munyika idzodzo dzinge dzichisumukawo zvakaita madeveloped countries saka vanoti nzira huru yekuti dzikurumidze dzasumukira kuita maspecial economic zones zvaanouya kudaro anoita kuti pave neinfrastructure development kwatinoti kuvakwa kwezvinhu zvine chekuita nemabhizi zvinobatsira vanhu pavanenge vachiita mabhizimisi zvinozopedzisirawo zvibatsira senyika zvinhu zvinogona kusanganisira reticulation system kana kuti mafambisirwo ane chekuita nyaya dzemvura ingave yekunwa kana mvura inotakura tsvina kuenda mumadhamu amunoti masuweji aya zvinokurumidza zvavakwa panogadziriswa nyaya dzine chekuita nemafambisirwo emashoko nguva diki diki munoona musango matwe neoptic fiber panogadziriswa nyaya dzine chekuita nemagetsi panogadziriswa dzimwewo nyaya doko doko dzine chekuita dzimwe dzine chekuita nemabuildings chaiwo panovakwa zvivakwa zvikuru munzvimbo yamamaziva semakore akawanda se sesango saka izvi zvinobatsira nyika vanhu vanenge vari munharaunda iyoyo vanokonza vawana mabasa vechidiki saka tinoona kuti unemployment rate inodzikira uye kuti nekufamba kwenguva ndokukura kunenge kuchiita upfumi hwenyika asi pose pane chakanaka pane chakaipa tataura kuti kumabhodha vanodzikisirwa nhau dzemajuti ko mari yavanenge vadzikisirwa iyoyo dai yainguva yakakwana yamaona kuti nyika yaisumukira nyika inorasikirwa zvikari nemari kana kuti yaya yaifungidzira kuti yaiwana nyika inorasikirwa nematax mamwe aya yaifungidzira kuti inowana mukuedza kurerutsira kuti vanhu vauye kusainvesta uye kuti nyika inogona kutambudzirwa vanhu vayo pakuti maspecial economic zones mashandiro anoita vanhu ikoko anogona kunge ane kaudzvanyiriri kudarika kushanda kunoita vanhu mune dzimwe nzvimbo dzisiri maspecial economic zones tinoreva kuti matimes ekushanda

saka vanhu venyu vanogona kusvika panguva yekutambudzwa panoitwa nyaya dzema eh, special economic zones tinoona kuti eh, panoita dambudziko dzimwe nguva rema illicit business vanhu vanotanga kutora advantage yekuita mamwe mabusiness asingatenderwe kana kuti zvimwe zvinhu zvakatoipisisa vachizviitira munyika isi yavo nekuti mitemo inenge ichiti zvimwe zvinhu zvavanounza kubva kumabhodha zvimwe zvacho hazvinyatsotariswa zvinongouya zvisina kana kutobhadhara juti futi uye kuti tinoona kuti munzvimbo idzodzo matarisirwo adzinoitwawo zvigare nemapurisa nemamwe mapato ehurumende akati dzikirei e, tichitarisa matarisiro avanoita kune dzimwe nzvimbo saka izvo zvinoita kuti ava vabva kure vatora advantage chimwe chazvakaipira ndechekuti vanotora zvikara advantage yevanhu vedu vanovashandisa zvakaipa kuvashandisa vasingavabhadhari zvakanaka munzvimbo idzodzo nokuti zvinenge zviri ndozvinenge ndo zvavanenge vakawirirana e, nehurumende dzimwe nguva zvekare vanobhadharwa mari shomanani dziri pasi pasi asi hapana zvekuzviita nekuti vanenge vachita neganda nenyama vari kutomboenda kubasa angadai achitoshaika mabasa e, tinoona kuti mamwe madisadvantages hazvinazvo ndeyekuti hurumende inorasikirwa nemari dzematax dzaifanira kupinda muhomwe yehurumende kana kuti pocket fiscus yehurumende inorasikirwa nemari iyoyo saka ndo nyaya yataatinayo nhasi ndo chete chinongonzi maspecial economic zones saka noda kuti tirambe tichikurukura nguva dzinoteera kudzvanya subscribe button kudzvanyoka like uye kabero ako ndekekuti patinotanga kuita hurukuro dzakadai unokurunza vaziviswa tinotenda zvikuru nekuteerera